Bon, also mer maachen dee Point presse hei, well mer fannen, dass mer eppes zousätzlech ze soen hunn zu deem, wat wäert an der Chamber diskutéiert ginn an och zur Sprooch bruet gëtt vun deenen aneren Parteien, déi sech virun allem op d'Dysfonctionnementer wäerte beschränken. Ech wëll net soen, dass déi Fro vun den Dysfonctionnementer net wichteg ass, déi ass eis och ganz wichteg. An ech mengen och ganz kloer, dass d'politesch Responsabilitéit vum Här Juncker engagéiert ass an dass och déi néideg politesch Konsequenze musse vun der Regierung doraus gezu ginn, fir kloer ze soen. Also ech stëmme selbstverständlech déi Motioun, déi de Mëtte vun der Oppositioun wäert presentéiert ginn, Ob d'LSAP elo eng eegen proposéiere wäert oder net nach derniewent, dat wësse mer de Moment nach net. Ech wäert déi selbstverständlech stëmmen. An et ass a kengem Fall esou, dass meng Abstention zum Rapport lescht Woch bedeit huet, dass ech eng Abstention hätt par rapport zum Juncker oder keng Meenung par rapport zur politescher Responsabilitéit vum Här Juncker. Ech mengen, dass dat ganz wichteg ass ze betounen. Et ass heiansdo e bëssen e bësse falsch verstane ginn, well et eben esou fokaliséiert ass op déi Fro vun der Responsabilitéit vum Här Juncker, dass een emol hätt kënne mengen, ech hätt dozou mech enthalen. Dat ass awer absolut net de Fall. Also eis geet et jo och, an ech mengen, dat war och den Haupt, d'Hauptmotivatioun, fir an där Enquêtëkommissioun do deelzehuelen, dat ass déi prinzipiell Erfrostellung vum Geheimdingscht, wat eis traditionell Haltung ëmmer war, déi, Resultéiert natierlech aus Erfahrungen, déi mer gemeet hunn an der Zäit mat mam Geheimdingscht zu Lëtzebuerg. A wann een haut gesäit, déi historesch Fichen, déi elo opgedeckt sinn zum Deel, wat déi beinhalten, dann weess een, dass déi dat natierlecht Mësstrauen a lénke Kreesser ganz berechtegt ëmmer war. Dat ass jo och net nëmme gedeelt gi vun eis, mee et ass och gedeelt gi vun de Sozialisten, well an der LSAP ass et virun 30 Joer eng grouss Diskussioun iwwert d'Fro vun enger Berechtigung vum Geheimdingscht ginn. Och bei deene Gringen an der Ufankszäit hu se e Projet de loi erabruet, fir de Geheimdingscht ofzeschafen. An ech hunn do déi Motioun do preparéiert, ech hu se och schonn agereecht, déi Der do leien hutt, déi huet déi. resuméiert am Fong geholl all déi Bedenken, déi ëmmer op der Gauche geäussert gi sinn vis-à-vis vun esou engem Geheimdéngscht. Ech hunn och, ech hunn och véier Ënnerschrëfte pour appui kritt vun deene Gréngen, woufir ech hinnen och scho Merci gesot hunn. Dat heescht awer net, dass se déi Motioun do stëmme wäerten. Dat gesi mer dann den Owend. An ech mengen och dat, wat mer an der Enquêtekommissioun gesinn hunn, Dat kann ee soen, dat ass e bëssen e Schlagliicht, wou do op eemol ganz grell verschidde Saache beliicht gi sinn, déi sech am Ënneren, normalerweis ganz am Däischteren, afspillen. Dat, wat mer gesinn hu, berouegt eis net. Mer mengen, datt de Geheimdingscht ëmmer nach e politescht Instrument vun der Regierung ass. Zum Beispill d'Instruction de service vum Geheimdingscht seet, déi politesch an ekonomesch Prioritéiten, déi vun der Regierung festgeluet ginn, dat wier hiren Objet. Et geet kloer net ëm Penalpolitik, et geet net ëm Preventioun vu Verbriechen, et geet ëm politesch an ekonomesch Prioritéite vun der Regierung. Ech mengen och net, datt et prioritär ëm Sécherheetsfroen zu Lëtzebuerg geet. Déi dräi Beräicher, déi klassesch Beräicher vum Geheimdingscht, Spionage, Proliferatioun, Terrorismus, si staark ideologesch geprägt. Si hänken zesumme mat der Bündniszougehéieregkeet zur NATO, och mat der EU-Memberschaft an och ganz konkret, wat jo ëmmer an de Virdergrond gesat gëtt, beim Islamismus geet et net prioritär ëm konkret Geforen, déi elo zu Lëtzebuerg am Gaang wieren, sech zesummen ze brauen. Ech mengen, et geet méi generell ëm Verdachtsmomenter, et geet ëm international Informatiounen, déi ee kritt, déi een austauscht. A mär sinn natierlech als déi Lénk der Meenung, wa wierklech Gefore bestinn an deem Beräich, da soll een och alles maache fir déi ofzewenden, mat Mëttelen, déi et eebe gëtt, och virun allem vun der Police. Mee wann een ufänkt, Spekulatiounen esou unzestellen iwwer méiglech Entwécklunge vu Leit a vun Organisatiounen, vu moderaten zu extremistesche Positiounen hin, an dat ass awer dat, wat de Geheimdingscht mécht, dann ass een, dann ass ee wierklech um Holzwee. Do gëtt et Begrëffer, déi sinn a kengem Gesetz virgesi wéi Radikalismus oder Extremismus.

Dat ka ganz wäit, dat ka ganz wäit goen. An do si mer scho no bei deem Begrëff vun der Gesinnungsschnüffelei, deen den Här Goessner, deen däitschen Expert, deen och ugehéiert ginn ass vun der Kommissioun, hei entwickelt huet. Wann ee kuckt, wien ass veranlagt, sech esou ze entwickeln, dass e Strofdote mat enger terroristescher Qualifikatioun kéint begoen, ech mengen, do gi mer Do gi mer ganz wäit, ëmsou méi och, well dee Begrëff Terrorismus eleng schonn een ass, deen 2003, wéi en agefouert ginn ass, hei ganz staark kritiséiert ginn ass. Déi Gring an d'LSAP hunn iwwerens géint dat Gesetz deemools gestëmmt. An haut ass dat eng Basis, op deeër de Geheimdingscht schafft, plus nach esou Konzepter wéi Radikalismus an Extremismus, déi dann derbäi kommen. Déi Informatiounen, déi mär kritt hunn, weisen, dass et och an der rezenter Zäit, Saache gëtt, déi ënnersicht ginn, déi net däerfen ënnersicht ginn. Doudseriö ass déi Affär vum Tawfik, déi ass och an der Press ass déi opgegraff ginn. Dat war deen Tunesier, deen 2003, 2004 ausgewise ginn ass opgrond vun Informatioune vun auslänneschen Dingschter a bal exklusiv opgrond dovunner. Dat hu mer elo erausfonnt. Deen ass an Tunesien gefoltert ginn. Haut seet den Här Heck, opgrond vun 10 Joer Erfahrung an Antiterrorismusbekämpfung wieren se dem, giffen se hir Aschätzung vun der Persoun vum Här Taoufik nuancéierter formuléieren. Mir mussen awer wëssen, dee Mann ass gefoltert ginn, opgrond vun der onnuancéierter Aschätzung vum Geheimdéngscht. Zum Schluss vun eisen Aarbechten hu mer och nach eng Lëscht vun Organisatiounen kritt, déi zënter 2004 op der Lëscht stinn vun deenen Organisatiounen, déi iwwerwaacht ginn. Dat ass en zimlech breet gefächerten islamesche Milieu, inklusiv iwwerens Asti a CLAI, awer als Ëmfeld vun deem Milieu. An och Beispiller aus dem Beräich Rietsextremismus, Lénksextremismus ass zum Beispill de Venezuela-Comité op der Lëscht. dass eng international Lëscht separatistesch Organisatiounen, virun allem Kurden, sinn och do, sinn och do op esou Lëschten. An ech hunn do zu eenzelen Unhaltspunkter, wou mer hunn, hunn ech Dossiere gefrot, an ech well, an ech hu se awer net kritt bis haut, an d'Enquête soll elo afgeschloss ginn, dat heescht, ob déi Lëscht do komplett ass a wat do konkret ënnersicht gëtt, weess een net. An et ass grad wichteg an deene Froen nozefroen. Mer haten elo den Här Amelot hei, deen och vun der däitsche Linken, deen och an Enquêtëkommissiounen an Däitschland täteg ass, deen eis ganz kloer gesot huet, et kritt een lech eppes eraus, wann ee fir d'zweet oder drëtt Kéier nofreet. An dee Moment wéi mer nogefrot hunn, du war d'Enquête zou. A mer mengen, datt déi Definitiounen, déi de Geheimdingscht uwennt, datt déi wierklech, ganz bedenklech sinn an dass een do, dass déi Definitiounen alles méiglech maachen. Et gëtt zwar gesot, et gëtt kee politesche Spionage vu Parteien oder Gewerkschaften, mee wann een dat erëm eng Kéier a Relatioun bréngt mat deene Begrëffer Terrorismus a virun allem Extremismus a Radikalismus, da freet ee sech, jo, watter Parteie ginn dann elo a watter Organisatiounen ginn dann elo net Iwwerwaacht? Sinn dat déi, déi moderat sinn, déi am Mainstream leien, oder wat? Also do ass, do sinn Dérive méiglech, eleng schonn opgrond vun den operationellen Definitiounen vun esou engem Service. An do freet ee sech wierklech, wou d'Biergerrechter bleiwen, wéi gëtt do kontrolléiert? An ech mengen, dass och Geheimdingschter an deem Sënn eng Gefor sinn fir d'Demokratie, ëmsou méi och, well se international zesummeschaffen. Wann een an der Türkei als Terrorist fichéiert ass, dann ass een och hei Terrorist an da kënn och hei recherchéiert ginn. Dat kënnen awer Leit sinn, déi an der Türkei Demokrate sinn, déi op d'Strooss ginn dëser Deeg, déi, also do ass, do sinn all Dériven méiglech. Da kënnt nach derbäi déi, wat de Snowden opgedeckt huet, déi international Méiglechkeete fir Informatiounen ze filtréieren. Dat ass och eng ganz geféierlech Entwicklung. Dat heescht, fir ze resuméieren, Mer mengen net, dass et haut nach esou blöd Iwwerwaachunge gëtt vu politeschen Organisatiounen zu Lëtzebuerg, wéi mer se kennen aus deenen historesche Fichen. Haut ginn et ganz aner Mëttelen. Awer dat heescht net, dass et ophält mat der Gesinnungsschnüffelei. An ech mengen, dass dat ëmmer nach eng ganz grouss Gefor bleift, da kënnt deen Aspekt derbäi vu Prospektioun, vu Schutz vum wëssenschaftlechen a wirtschaftleche Potenzial, wou och vill Froen opgeworf ginn, wou mer kee Briefing iwwerens dozou kritt hunn, obschonn e virgesi war. Mer kennen déi Begrëffer Nordirak, Cargolux aus der Zäit vum Mill a vum Schneider, mee wéi dat haut funktionéiert, Dat wësse mer absolut net. An do stellen sech och ganz vill Froen, zum Beispill an enger privatiséierter Ekonomie, wéi mer se zu Lëtzebuerg kennen, Weem seng Interessen ginn do vertruede, mat wat fir engen Mëttelen? Fest steet och, dass et eng ëmmer nach eng Kollaboratioun ginn ass, och vum Ekonomiesministère mat dem Geheimdingscht, an och dass och den Ekonomiesministère an deem ganze Geheimdingschtskandal, op iergendeng Manéier dran implizéiert ass. Den Här Goessner, deen Expert, dee gehéiert ginn ass zu der Enquêtëkommissioun, huet ee bezeechnende Saz gesot zum Schluss virun der Enquêtëkommissioun. Hien huet gesot, en hätt Angscht, datt d'Untersuchung giff domat endegen, datt den Här Noden Geheimdingscht méi legitiméiert do sting wéi virdrun. An ech mengen, dorëm geet et leschten Enns hei. Wann ee kuckt, esou e Sëtz, esou e Saz hei am Rapport, an da versteet een och, firwat ech en net konnt stëmmen a firwat ech mech enthalen hunn, da steet zum Beispill dran, Il s'agit de procéder à la mise en récit du renseignement afin de conférer une plus grande acceptation du SREL auprès de la population et de favoriser ainsi sa légitimation dans le système constitutionnel et démocratique luxembourgeoise. Luxembourgeois. Dat heescht, et gétt am Fong elem esou e Storytelling, wéi d'Amerikaner soen, mer zielen eng Geschicht an mer kucken, dass déi no baussen dann och esou akzeptéiert gëtt, déi awer mat der Realitéit esou vun esou Geheimdingschter net vill ze dinn huet. Ech hunn och Zweifel un der Kontrolléierbarkeet vun esou Dingschten. An all déi Gespréicher, déi mer gefouert hunn, och mat däitschen Leit, déi domat ze dinn hunn, Déi bestätegen eis dat, dass déi Dingschter eigentlech net ze kontrolléiere sinn, dass een eigentlech net déi richteg Informatioune kritt, déi ee gären hätt. An dat huet och meng Erfarung gewisen an där Enquêtëkommissioun. Duerfir war ech och géint en Zoumaache vun der Enquête, well eleng esou eng Enquêtëkommissioun Méiglechkeeten huet, fir verschidde Saache festzestellen. An ech bréngen also den Owend déi Motioun do eran, déi Der virleien hutt. Dat ass elo deen e bësse längeren Deel iwwert de Geheimdingscht. Ech mengen awer, well an der Press ëmmer déi Dysfunktiounen esou am Mëttelpunkt stinn, mengen ech, muss een och vun de Funktiounen vun engem Geheimdingscht schwätzen, deen déi besonnesch Aart, wéi d'Geheimdingschter funktionéieren, bréngen automatesch déi Dériven an déi Dysfunktiounen, vun deene mer haut schwätzen, mat sech. Dat heescht awer net, dass net och politesch Responsabilitéite bestinn, och wann déi Leit sich konform gehalen hu vläicht mat der Logik vu Geheimdingschter, wéi den Här Juncker, andeem se Informatiounen net weidergeleet hunn, mengen ech awer, dass en an enger Demokratie seng Responsabilitéit muss iwwerhuelen. A wann dat de Premierminister ass, dee responsabel ass, dann ass et eben de Premiermister, dee muss seng Responsabilitéit iwwerhuelen, déi awer, mengen ech, eng kollektiv ass vun der ganzer Regierung. Well et kann een net soen, datt den Ausseminister näischt ze dinn huet mat engem Geheimdingscht, en Deel vum Budget leeft iwwerheen vum Geheimdingscht an den Ekonomiesminister mat Sécherheet och net an och aner Ministere si reegelméisseg informéiert ginn iwwer d'Aktivitéiten. Eng weider Conclusioun fir mech ass, datt et wichteg ass, datt déi Leit déi Informatiounen erausdroen, datt déi geschützt ginn, aplaz datt se elo méi bestrooft solle ginn, wéi dat awer am Här Juncker sengem neien Avant-projet de loi virgesinn ass. D'Press huet eng wichteg Roll hei gespillt, mee d'Press huet d'Informatiounen och kritt vu Leit, déi se erausgedroen hunn. An dat kann nëmme funktionéieren, wann déi Leit och en extrae Schutz hunn. D'Parlament huet seng Roll gespillt. Dat war laang net méiglech. Et huet seng Roll net gespillt bei Wickring-Léiwing, bei Cargolux, bei der Bommeleeër-Affär. Verschiddener hu geschwat vun enger Stärestonn vum Parlament, wat do geschitt ass. Ech deelen d'Meenung, dass do eppes Wichteges geschitt ass an dass d'Parlament seng Souveränitéit bewisen huet. Mee ech froe mech awer, ob dat wierklech fir d'Zukunft villes ännere wäert. An enger Sendung vum Chamberkanal ass den Här Bodry gefrot ginn an ass gefrot ginn, ob dat dann elo definitiv d'Parlament eng aner Roll wäert spillen an do huet en gesot, en giff dat éischter net mengen an en huet vun enger Momentsopnam geschwat. An ech mengen, dass dat och eng realistesch Aschätzung ass. Ech fäerten, dass do déi meescht Parteien am Parlament net wëllen dat do elo zur gängeger Praxis maachen an Zukunft. Ech bleiwen duerfir ganz skeptesch. Ech mengen, dass dat hei eng politesch Kris ass. A wa vun Neiufank geschwat gëtt, mengen ech, da muss een alles, da muss een alles soen an alles op den Dësch leeën, da muss een alles a Fro stellen. Ech mengen, dass dat hei Affär, déi Affär wäit iwwert de SREL u sech erausgeet, dass am Fong och d'Fro, déi sech stellt, ass déi vum Geheimnis als Regierungsmethod. An d'Fro ass gestallt, wéi an engem privatiséierte Kader, wou déi privat Interessen eng grouss Dominanz hunn, och op d'Geschäfter vum Stat, wéi e Stat den öffentlichen Intérêt nach kann vertrieden. An wann ee schwätzt vun Neiufank, da mengen ech, dat bedeit dann och e Broch mat deene Regierungsmethoden, wat iwwerens och eng aner Wirtschaftspolitik verlaangt, well wann een zum Beispill den Afloss vum Stat bei der Cargolux géif behalen, aplaz no neie privaten Aktionären ze sichen, da bräicht een och keng nei Aktionären auszespionéieren, woumat jo heiansdo och de Sënn vum Geheimdéngscht begrënnt gëtt. Voilà, dat ass dat, wat ech wollt elo mol um Ufank soen.